Nettmenni ad nesɛeddi taswiɛt ilhan did-sen.
Amek a gma-tneɣ? Isem-k?
Tzemreḍ ad d-tqeddmeḍ iman-ik? Isem-iw Muḥend, leɛmer-iw waḥed ɛecrin sna, akka i ǧǧiha n Tigzirt ɣef lebḥer. Yella netta dagi yiwen inebgi yebɣa kra isteqsiyen i keččini.

Nekkini ayen i ḥwaǧeɣ-t, ayen ttḥussaɣ ilaq ad ḥussaɣ ula d winna balak din i yella ṣṣeḥ. I ayen i ḥussaɣ kkni icebbiḥ Rebbi din i t-ufiɣ, din i ayen iɛejben din i t-ufiɣ. Yella.
Tzemreḍ ad aɣ-d-tiniḍ a gma-tneɣ acu i k-ixuṣṣen armi tettqellibeḍ?

Anna yettɛassa ɣef mkul yiwen.
Lameɛna tura a gma-tneɣ, nebɣa ad d-nuɣal s ayen i k-iɛnan keččini. Acu tettḥussuḍ deg ubrid-agi? Deg wasmi tebɛed Sidna Ɛisa, ufiɣ yettɛassa fell-i, ufiɣ ara netta yella yezga yid-i, ad sɛeddaɣ yettɛawan-iyi, ayen sḍelbeɣ yella ɣur-i, ayen bɣiɣ yettak-iyi-t-id, ur lhiɣ. Lḥaǧa tameqqrant di lkul d tamɛict ma qbel lmut, mbeɛd lmut. Axaṭer mbeɛd lmut ad nɛic di lǧennet, ad nili akked Ṛebbi, lmut ulac-itt. Axaṭer di ddunit nettɛici ttɛica akka lǧetta-ineɣ, ulamana ar zdat s ṛṛuḥ ad nettɛici ttɛica akked Ṛebbi. Wid-agi i yi-sferḥen aṭas nekkini, axaṭer ẓriɣ ur ttmettateɣ ara.

Mselxir a gma-tneɣ, tzemreḍ a ɣ-d-tqeddmeḍ iman-ik s kra imeslayen akka? Mselxir, isem-iw Muḥa, zedɣeɣ di tmurt n Leqbayel, di leɛmer-iw tnin ɛecrin sna.
Tzemreḍ ad aɣ-d-tiniḍ a gma-tneɣ acu i ibeddlen deg-k, axaṭer kra n wussan-agi sliɣ belli tbeddleḍ, Malik, D ṣṣeḥ, beddleɣ aṭas aṭas ɣef akken lliɣ zik, imi zik lliɣ kem ilemẓiyen-agi n lwehhi akk li lliɣ ttnaɣ-k deg iberdan ur xeddmeɣ ara ur umineɣ ara ula s Sidi Rebbi, ma ayen agi tura dɣa teswiɛt-agi ufiɣ tidet, d tidet-agi d ṣṣeḥ i ufiɣ deg ubrid n Sidi Rebbi s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ.
Ma ulac uɣilif a gma tnaɣ tzemreḍ ad aɣ-d-teḥkuḍ amek akka i tufiḍ Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Mari,
Mari-k a k-d-sfehmeɣ amek ufiɣ abrid agi d sisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Lliɣ zik akken i d ak-d-nniɣ tazwara ur ttqellibeɣ ara akk ad issineɣ acu d Sidi Rebbi, ur umineɣ ara akk yis, lliɣ ttakreɣ, lliɣ akka ur umineɣ ara akka i k-d-nniɣ.

Ɣas akken i d iḥbiben-iw, meɛna nettemzaf, neččeqlalen waggar-nneɣ, nettemsibbi, nettemyaker. Meɛna nitni ɛeǧben-iyi s waṭas, ulac win yettsibbin wayeḍ, ulac win ara yeskiddben. Uḥneq kan-iyi-d, sefhmen-iyi-d amek armi wwḍen s annect-agi. Dɣa ḥkan-iyi-d belli d Sidna Ɛisa i ibeddlen tudert-nsen ula d nitni. Dɣa deg yimaren i walaɣ Amek akken nekkini lliɣ d ṣṣeḥ d amednub axaṭer sfehmen-iyi-d belli nekkni akk d imednuben neḥwaǧ neḥlaǧ win ad aɣ-iselken. Nekkini muqleɣ amek ara ttuselkeɣ amek ara sɛuɣ tudert n dayem axaṭer nettamen irkli s lǧennet akked lǧihennama dɣa ḥesleɣ Ansi d tawwurt bac akni ad awḍeɣ ar lǧennet agi? Almi d id-ḥkan belli Sidi Rebbi imi iḥemmel aṭas arraw-is ifka-d Sidna Ɛisa Lmasiḥ d asfel akken win ara yamen nnig-is ur ifennu ara am ad isa tudert n dayem. Dɣa dinna kra uḥdaɛacar gamma kagi akken kan mi d-wwḍen Dɣa walaɣ belli Ḥared Sidna Ɛisa Lmasiḥ i izemren ad iyi-issukkes, ad iyi-d-ifk tudert n dayem, ad iyi-d-ifk lehna d lferḥ, d ayen ḥwaǧeɣ ilkulli, axaṭer akken i d aɣ-iwɛed deg wawal-is. Dɣa seg yimaren fkiɣ-as tudert-iw, u mazal akka tura ttamneɣ i yis, axaṭer netta i d abrid d tidet d tudert, ttekleɣ fell-as kul ass, Iɛawen-iyi, mačči d yiwet lḥaǧa, i aṭas n leḥwayeǧ i wagi d iɛawen. Ɣas akken i mugreɣ-d kra n wuguren di lfamilya-inu neɣ di lǧiran, amaɛna ẓriɣ tidet tewɛer di ddunit-agi, axaṭer ddunit-agi ur tqebbel ara tidet. Meɛna nekkini umneɣ belli Sidna Ɛisa i d tidet, i d tudert. D akka i bɣiɣ a dayem ad amneɣ u bɣiɣ ad asen-hedreɣ i wiyaḍ bac ad amnen s tudert-agi xaṭer netta kan i d-ittaken tudert n dayem.
D ṣṣeḥ tura d amasiḥi n ṣṣeḥ keččini? Malik, D amasiḥi n ṣṣeḥ. Umneɣ s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Imi akk d wigad yumnen s Sidna Ɛisa Lmasiḥ, qqaren-asen Imasiḥiyen. Ur izmer ad ak-d-iḍher d lḥaǧa taberranit mi ara tesliḍ akka i yiwen d Azzayri neɣ d Aqbayli d Amasiḥi. Meɛna nekkini ɣur-i, win iqeblen Sidna Ɛisa Lmasiḥ d ṣṣeḥ d Amasiḥi, u mačči i Iṛumiyen kan neɣ Iwudayen kan i izemren ad ilin d Imasiḥiyen. Ihi menwala izmer ad yuɣal d amasiḥi? Nɛam,
kul yiwen izmer ad yuɣal d amasiḥi, axaṭer lḥaǧa liman annect-agi, ma yella yumen s Sidi Ṛebbi, ma yettḥewwis ɣef tidet, yebɣa ad yaf abrid n Sidi Ṛebbi n ṣṣeḥ, annect-agi n Sidi Ṛebbi ad as-d-imlen abrid, axaṭer netta i d abrid d tidet, annect-agi imi d liman ad yeɛqel belli iḥwaǧ. Leɛfu iḥwaǧ leslak, wdani a s-mḥun ddnubat-is, axaṭer nekni d imednuben irkelli. Ɣef annect-agi, mi ara namen s Sidna Ɛisa Lmasiḥ, imi netta i yettunefken d asfel fell-aneɣ, ɣef ddnubat-nneɣ, imi i t-ṣelben ɣef ṣṣalib, annect-agi, ma yamen akken belli Sidna Ɛisa yewwi akk ddnubat-is, yumen yis-s, annect-agi ad yuɣ, menwala ad yuɣal d Amasiḥi. iwakken kan ad yamen Sidna Ɛisa Lmasiḥ, atan d Amasiḥi. Ad neckeṛ inebgiwen-nneɣ i ɣ-d-iḥekkan s wulawen-nsen. Kunwi a widak i d-ittḥessisen, nettmenni ad tfehmem lehduṛ-agi-ni u ad kecmen deg wulawen-nkum. Ma yella ur tefhimem ara, ktebem-aɣ-d ɣer lɛunwan agi-ni, Ccix Ɛli neɣ Lalla Werḍiya, boîte postale 349. Monte Carlo, Monaco, Ccix Ɛli neɣ Lalla Werdiya, boîte postale 349, Monte Carlo, Monaco. Neǧǧa-kum di lehna n Sidna Ɛisa alamma d ass n lḥedd naṭen.